Salam gadyrdan ýilleşjer, ýedi tomaşaçylar, mähriban doganlar. Saman ýördüňizmi hemmäňiz? Gurgunmy, aman sagmy? Sag boluň, gaty köp duýdanşyk bildirip ýazýan doganlarymyz, ýilleşlerimiz, ýürekdeşlerimiz bar. Hemmesine çäksiz minnetdarlyk, ullakan taňryýalkasyn aýdýan. köp saýdýa Döwlet aga. Hawa häzir ol şular ýalaky, häzir ola göri, eýle, beýle şular ýalaky. E, bu ýerde häzir bolup bolmaz ýaly hiç zat ýok. Taryha ser salsak diýjek bolýan bolun. Kitaby düşman hasap edýän bu tentek gömük tupoýlara e, bular ýaly zat aýdanyň peýdasy ýok. Ýagny ony gollaýanlara, zatlara, näme üçin ony gollaýarlar zat diýip soraýanlar bar. Ogry ogryny gollaýar, pis pisi tapar suw pesi diýýär. Indi bular diktatorlyk režiminiň soňunyň gelendigini gowy bular aňdy. Sebäbi bular şol pullarlaň, haramhorlaň, diktatorlaň, diktatorlygyň öňüni çekýänleň, satanynyň arasynda, aşagynda polirowka edip, ýalap, şolara ýallakalyk edip ýörenler bular. Indi hojaýyn çalşylýar. Indi köşkde häkimiýet başga adamlaryň eline geçýär. Şoň üçin ilki bilen dawa-jenjel nirede başlaýar? Garemde başlaýar. Türkmençesi haremhanada, haramhanada başlaýar. Küntüleň arasynda başlaýar. Köşküň küntüleri indi özlerini etjek täze adamlara, öz ukyplaryny görkezmek üçin bir-biri bilen ýaryşýar. Şoň üçinem Köne owalky ogrular bir birini gollaýa näme üçin ogrular gidäýse häkimiýetden bu köne ogrulara hiç hili mümkinçilik bolmaýa şoň üçin bular özüniň hiç wagt türkmenistana baryp bilmejegini bilýä diktatorlyk režimi üýtgesin üýtgemesin bular baryp bilmeýä sebäbi bulaň eden gaty elhenç jenaýatlary ogurlyklary pyssy pyjurlyklary hä diňe ýurduň içindemi ýok. Ýurduň daşyna çykandan soňam bular adam satmaga dowam etdiler. Jenaýatlaryna dowam etdiler. Hawa, bular bilmändir öýdýäňizmi? Bilinýär, hemme kişi tarapyndan bilinýär. Ýöne bärde hiç hili abanýan howp ýok. Bärde küntileň özara ýaryşy, özara şowy, bäsleşigi bar. Men gowy künti, men gowy zat edýän, ondan men öňe çykýan, şoň üçin indi täze döwürde gaýrat ediň, bizi ispisegin öňüne alyň diýip, şoň üçin ýaryşýar bular. Görnüp dur hemme zat. Şoň üçin arkaýyn boluň mähriban doganlar. Öňki wideony aýranymyzyň sebäbi Biz hiç zatdan gorkumyzok. Öňki taýýarlan wideomyz professional derejede bolmady. Onnoň hem o taýda Şatlyk hem goşulandan soň meň internetim kesilende öz agitasiýalary bilen meşgul bolupdyr. Olar ýalyky bolanda gaty gowy soraglar berilýär. O soraglarym ekrana zada çykmansoň umuman göwnejaý däl. Şoň üçin Köp ses gelmeýän ýerleri bar. Şoň üçin ony biz kopiýasyny alyp, kanaldan aýyrdyk. Indi kebşirläp, täze goşmaçalar bilen baýlaşdyryp, bölüm-bölüm görnüşinde dykgatyňyza ýetirmäge dowam edýäs. Intäk has döwli ýerler, aýylganç ýerleri öňümizde. Diňe bir Türkmenistandaky wideolar barmy? Ýok. Türkiýäň içinde, dürli şäherlerde edilen masgaraçylyklaryň wideolary bar. Nesip bolsa, nesip bolsa, nesip bolsa. Ýöne biz esasy işimizi ýatdan çykarmaly däl. Bularyň hemmesi bilýär indi, gaty gowy bilýär. Pellihana ýakynlaşyldy. Onda-da kim? Biz ýakynlaşdyk. Şoň üçin indi biziň öňümizde bular öz hünärlerini görkezýärler. Öz küntiçiliklerini görkezýärler, özlerini hödürleýärler. Bular güýç görse, pul görse, öň elli gezek ommalýan bolsa, indi bular ýüz elli gezek ommalýarlar, arkaýyn boluň. Bularyň elinden bir iş gelýän bolsady, bular bir zady başaran bolsady, başaryp bilýän bolsady, başarjak bolsady, bir sekundam garaşmazdy bular. Bularyň hemme zat dilinde. Bular dili bilen edibilýär. Dili bilen ýalap bilýär, başga hiç zat edibilenok. Buram bularyň göti turýar. Oňada çäre tapýas arkaýyn boluň. Sag boluň saglykda görşeliň. Bölüm bölüm beriljek faktlary, subutnamalary duşuňyzdan geçirmäň, serediň, taryha şaýat boluň. Biz anonim akkauntlardan, hasaplardan, profillerden ýazylýan adamlary, zatlary hiç hili olar olaň motiwi, olaň priýomy. Olar öz arasynda anonimlik oýnaşybersinler. Biz tejribeli habarçy. Otuz ýyla golaý wagt. Şoň üçin habarçylygy, žurnalistikany biz küntilerden, köşgüň küntilerinden, garemyň oýnatgylaryndan biz öwrenjek adam däl. Bular Türkmenistanda täze döwürde barsa bulaň etjek ýekeje zady bar. Köşki goraýan sallah esgerler bar-a. Şolaň öňünde türsüli ýa-da türsüzi bular tans edip berýärler. Şolaň içi gysmaz ýaly. Bulaň başga edibiljek, başarjak hiç hili zady ýok mähriban doganlar. Şoň üçin arkaýyn boluň, hatyrjem boluň. Gysga wagtda ýeňişli günlerde Türkmenistanyň halkynyň häkimiýeti öz elinde tutjak Halk Respublikasynda görüşmek dilegi bilen. Alla ýaryňyz bolsun. Ullakan Taňryýalkasyn. Çäksiz minnetdarlyk. Sag boluň.